Кунак, һәм ул кунак безгә күчтәнәчләр белән килә, бүләкләр белән килә. Әмма дә ләкин кунакны каршы алыр алдыннан без дә әзерләнергә тиешбез. Һәм бигрәк тә Рамазан ае бәрәкәтле, нурлы һәм Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән мул булуын теләсәк, без берничә гамәлне үтәп, Аллаһы Тәгаләнең шушы кадерле кунагын матур иттереп, Тиешле рәвештә каршыларга тиешбез, Алла бирсә. Һәм мин сезгә бүген берничә серен ачып куем. Беренчесе, ул да инде, әйе, Рамазан ае килеп җитер алдыннан, әле яки инде беренче көннәрдә дә дип әйтеп була, әйе, без дога кылсак, бик хәерле булыр. Дога кылып, ягъни, мәсәлән, Аллаһумма баллигъна шахра рамадан варзукна фихи амале салих ва кабул дип сорасак бик күркәм булыр. Ягъни я Раббым, татар телендә дә әйтеп буламы? Әйе, я Раббым, безне Рамазан аена ирешергә насыйп әйлә. Ягъни Рамазан аена эләгеп, ия булып, Рамазан аен изге гамәлләр белән мул кылып, Шушы гамәлләребез кабул булып, Аллаһы Тәгалә алдында бу дөньяда һәм киләсе ахирәт дөньясында да сөенеч китерсәләр иде, дип дога белән каршы алсак иде. Пәйгамбәребез галәйһиссәлату вәссәлам да шушы догаларны укып, Аллаһы Тәгалә хозурында алдан ук, ягъни Рамазан ае алдыннан ук әзерләнеп, Аллаһы Тәгаләдән Ярдәм сорыйбыз, шушы Рамазан аенын бәрәкәте, изгелеге, игелеке белән нурланып, Аллаһы Тәгалә алдында кабул булсын шушы изгелекләр, дип сорасак бик күркәм булыр. Икенчесе, ул да инде истигъфар. Ягъни Рамазан ае килгәнче без күңелебезне пакъландырыйк, гамәлләребезне матур, күркәм, саф кылыйк.

Хаталарын күреп, табып, үзгәртергә теләгән һәм пакъланып тәүбәгә килгән, Аллаһы Тәгалә алдында шушы гөнаһлардан пакъланган бәндәләр дип килә. Шуңа күрә, әйе, бик матур дога бар Пигамбәребез алейһиссалату уәссәламнен Өйрәтеп калдырган догасы Сәйидүл истигафар. Аллаһумә әнтә Рабби лә иләһә илля әнт, халактани вә әнә абдук. Шушы доганы, ул озын дога, аны табып, әйе, укысагыз, бик күркәм булыр, анын бәрәкәте дә зур. Мәсәлән, кунак килер алдыннан без өебездә җыештырабыз бит. Пакъландырып, тузаннарын сертеп, пакъландырабыз, әшәкедән чистартабыз. Шулай ук кадерле кунак Рамазан ае килер алдыннан күңелебезне пакъландырсак иде, гамәлләребезне чиста, ару, пакь кылсак иде, Алла бирсә. Һәм өченче гамәл, ул да инде Аллаһы Тәгалә алдында, бигрәк тә Ул ният. Ният, Рамазан ае алдыннан ук яки беренче көннәрдә ү без Аллаһы Тәгаләгә чын күңел белән, телебез белән, күңелебез белән ният кылыйк, Йа Раббым, шушы изге Рамазан аен изгелекләр, игелекләр белән мул кылыйк. Уразалар тотып, Тәравих намазларын укып, әйе, шушы Рамазан аен Коръән укып, садакалар биреп, туганнар элемтәсен ныгытып, шушы изге-изге гамәлләребезне планга корыйк, ягъни шушы Рамазан аенда шуны эшләсәм иде дип ният кылсак һәм Аллаһы Тәгаләдән ярдәм сорасак, Яраббым, шушы изге ниятләребез, Ниятләребез тормышка ашып, Аллаһы Тәгалә алдында үтәлеп, Аллабирса, кабул булган изгелекләр җөмләсеннән булуын насыйп әйләсен дип, әйе, ниятләр кылып, догалар белән Аллаһы Тәгаләне шушы изге Рамазан ае алдыннан әйе, үзебезгә план корсак иде, ният кылсак иде. Ансы да бик күркәм. Һәм чыннан да, әгәр дә төрле сәбәпләр буенча, бәлки без Уразаны тотып бетерә алмасак, яки төрле сәбәпләр буенча без кайбер ниятләребезне үти алмасак, әмма дә ләкин күңелебездә чын ихлас күңелдән ул гамәлне үтәргә теләк булса, Аллаһы Тәгалә үтәгән кебек үз рәхмәте белән безгә гамәл дәфтәрләребезгә яздырыр, алайса. Һәм шулай ук Рамазан ае алдыннан яки беренче көннәрдә үк Рамазан ае алдыннан, әйе, без Рамазан аенын уразасы ничек тотыла? Әйе, ният ничек кылырга? Нинди гамәлләр уразаны боза, нинди гамәлләр бозмый? Кайсы гамәлләр яки сүзләр Рамазан аенын савабын киметә? Шуны да, әйе, өйрәнсәк иде, чөнки Рамазан аенын һәрбер мизгеле, һәрбер көне, һәрбер гыйбадәте бик зур дәрәҗәле һәм кат-кат кабатланыр, артыр, савабы анын, Алла бирса, тагын да күбрәк булыр. Пигамберебез алейһиссалату уассалам хәдисләрнен берсендә әйтә, Әгәр дә бәндәләр Бер көн уразаны, әйе, югалтсалар. Һәм шушы бер көннен уразанын бәрәкәтенә ия булыйк әле дип, 100 ел дәверендә ураза тотсалар да, шушы бер көн калдырган, сәбәпсез калдырган уразанын савабына ирешеп бетә алмас дип килә. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, әзерләнеп калыйк. Әйе, үзебезне, күңелебезне, гамәлләребезне пакъландырып, Аллаһ Тәгаләнең кадерле кунагына әзер булырга насыйп әйләсен һәрберебезгә дә. Рамазан аен изге, кабул була торган гамәлләр белән мул кылып, Аллаһ Тәгаләгә адым-адым якынаерга насыйп әйләсен. Шушы изге Рамазан аеның аерым ахырына Пәйгамбәребез алейһиссалату вәссәлам хәдисләрен берсендә әйтә, Мән сама Рамадан иманан вә ихтисабан, гуфира лаху ма тәкаддама мин замбихи. Ау кәмә каля. Пәйгамбәребез әйтә, кем дә кем шушы Рамазан аен, Рамазан аен изгелекләр, игелекләр белән мул кылса, анарга ахырыннан Әйе, бөтен гөнаһлары гафу ителеп, әйе, бәрәкәт белән, нур белән мул булган килеш Аллаһы Тәгалә алдында гөнаһлардан арынган, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә якынайган бәндәләр дәрәҗәсенә ирешер, шәт иншаллаһ. Шушы олуг бүләккә ия булыр. Шуңа күрә файдаланып калыйк, Аллаһы Тәгаләгә шушы изгелекләр белән якынаерга насыйп әйләсен. Әссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү, Аллаһы Тәгалә уразаларыбызны, изге гамәлләребезне кабулларан кылсын.